Кояш нурлары карның аклыгына кушылып, яңа хисләр тудыра. Кар өстендә калган эзләр эри, ә менә кеше күңелендә калган хатирәләр беркайчан да югалмый. Хәзер без Татарстанның иң күркәм районнарының берсе, татар халкына үзенең күренекле шәхесләре белән танылган Мамадышта. Күңел ашкынуын аңлатып булмый. Бу безнең кызыклы очрашуларыбызга бәйле. Кайларга гына барып чыкмыйк, милләттәшләребезнең яшәешен яктыртырга тырышабыз. Беләсезме, без һәрвакыт әз генә канәгатьсезләнү белән кайтабыз. Чөнки бер тапшыру кысаларында гына аларның көнкүрешен, бәхет кушылган хыялларын, иткән изгелекләрен, гомумән, матурлыкларын күрсәтеп бетереп булмый. Билгеле, без кабат очрашырбыз, Менә Мамадышта да шулай булды. Инде яз исе борынны кытыклый. Ап-ак кар өстенә язгы кояш нурына буйсынып, аңа яраклашып, агач күләгәләре сузылган. Аны без шушы фасылда гына күзәтә алабыз. Әз генә соңга калдыңмы, эри дә бетә. Яз бит ул. Моңа бөтен җан иясе куана, ә без сокланабыз. Язның башы гына, тик нуры, исе инде күңелгә рәхәт хисләр өстәргә булдыра. Мамадышлылар исә, эх, җәй килсәгез матур бездә. Нократ буйлары, таулар, урманнарга бай бит безнең як диештеләр. Ә безнең шушы көйсез бала кебек үзгәрә торган фасылда да матурлык таба чагыбызга шигебез юк иде. Шәһәр үзәгендә урнашкан сәнгать мәктәбенә уздык. Минем э, дизайн интерьерга Баласы килә. Шуның өчен мин бу мәктәпкә йөрим. Э, миңа бу э, бик тә ошый. Без э, мәдәният министрлыгының грантын оттык һәм шуннан соң инде үзебезгә кирәкле аппаратураны сатып алып инде үзебезнең менә шушы сувенирлар эшләү буенча эшне җәелдердек. Дәма алганда күбесенчә татар халкының, үзебезнең халкыбызның Мирасына, әкиятләренә таянабыз инде. Бик теләп сөйкемле шүрәләр конкурсында катнашабыз, урыннар да алабыз. Мәсәлән, менә менә шундый сувенирлар эшлибез һәм аларны эшләгәндә үзебезнең җирлеккә туры китереп, үзенчә итеп эшләргә тырышабыз. Безнең бит инде балалар сәнгать мәктәбе, безнең монда шөгыльләнәләр, музыкага өйрәнәләр, рәсем сәнгатен үзләштерәләр, хореография безнең бар. Шуңа күрә инде үзебезнең эшләрдә боларның барысын да чагылдырабыз. Димәк, монысы безнең түбән тавыш һәм икенчесе инде икенче җирдән безнең һәм югары тавыш булачак. Менә шундый музыкал музыкаль шүрәле инде бу.

халкының да матурлыгын чагылдыручылар. Монда хезмәтенә, сәнгатькә, туган ягына гашыйклар эшли, иҗат итә. Мәктәп диварларын исә яулаган үрләрне исбатлаучы мактау сыннары бизи. Без Мамадышта. Көн кичкә аша. Халык хезмәт көнен төгәлләп, өенә юнәлә торган мәл. Тыныч гаилә кочагына керәсе дә, аларның бер кичке кайнашуына чумасы килеп китте. Без шулай иттек тә. Татар халкы ачык йөзле бит ул. Шул минутта ярты гасыр бергә иңгә-иң куеп гомер иткән, ике ул үстереп, аларны башлы-күзле итеп, Инде оныкларының уңышларына куанып яшәүче Гыйлаевларга бармый кемгә барыйк ди? Районда хөрмәт казанган Дәүләтҗан һәм Венера Гыйлаевлар турында без күптәннән хәбәрдар идек инде. 54 ел эшләү дәверемдә мәктәптә мәгариф системасында үз алдыма куйган бурычым, эшемне һәрвакыт җиренә җиткереп, намус белән башкаруны куйдым. Җәй көне Мамадыш урамы буйлап, Совет урамы буйлап төшәм. Миннән алда бер абзый бара, олы гына яшьтәге. Минем белән исәнләшәләр, исәнмесез, исәнмесез. Олылар да исәнләшә, кечкенәләр дә исәнләшә. Бу түзмәде, борылды да, нишләп сезнең белән бөтен кеше исәнләшә, ди. Мин әйтәм, мин укытучы. Әйе, укытучы сүзенә бик күп мәгънә салынган, хөрмәт, затлылык, рухи байлык, сабырлык, мәхәббәт. Кешегә ягымлы булу, кешене аңларга теләү, кешегә акыллы фикер әйтү, киңәш бирү. Болар кешедән читтә торырга тиеш түгелләр бит инде. Дөрес, үгет-нәсыйхәт белә үстерәбез балаларны, тик бит ул гына аз. Үзең үрнәк булу зарур-дыр. Балалары тәүфиклы, тәрбияле, кешелекле дигән сүзләрне без күбрәк ишетәбез һәм бу безгә бик зур куаныч, бик зур куаныч. Хәзер инде безнең өчен бәхет, тигезлек, саулык. Балаларыбыз янында икесе дә гел. Семьялары тату. Оныкларыбыз үсеп җитте, урнашты. Тагы нинди бәхет кирәк? Яшь вакытта яраткан эшебез бар иде. Эшкә ашыктык. Өебезгә сөенеп кайттык. Әтинең тәрбиясе көчле булды. Ул үзенең шәхси үрнәге белән Эшкә карата мөнәсәбәте белән безнең өчен үрнәк булды. Безгә генә түгел, безнең балалар да шул ук тәрбияне алып үстеләр инде. Без бабайны бик хөрмәтлибез, яратабыз. Әбине дә бик яратабыз. Аларның киңәшләре һәрвакыт та дөрес була. Без аларны бик яратабыз. Аларга бик зур рәхмәт. Бу гаиләгә килеп кереп, мин укытучылар династиясе Гилаевларның бер кисәкчеге булып чыктым. Ул династиянең стажы 365 елдан күбрәк. Янымда шундый төп киңәшчем, әти булгач, 54 ел стажлы педагог ветеран. Анарга бик зур рәхмәт. Минем бөтен булган уңышларымда аның өлеше бик зур. Озак шулай безне куандырып, безгә терәк булып, безгә киңәшче булып, тагын шулай матур итеп яшәсеннәр иде. Без 600 елдан артык тарихы булган, мәйданы буенча Татарстан Республикасының иң зур районнарының берсе Мамадышта. Нократ, Чулман елгалары, Чишмә күлләре белән сокландыручы бу районның җитәкчелеге белән очраштык. Районның яшәеше, халкы, үсеше хакында алардан да тулы итеп җиткерүче булмас. Безнең районда барлыгы 45 мең халык яши. Район бик табигатькә бай. Аның 80 мең гектар урманнары булса, шул ук вакытта сөрү җирләре 135 мең гектар. Ә гомуми алганда, безнең территория 260 мең гектар. Бүтәнчә әйтсәк, өч Сингапур иленең территориясе хәтле. Аерма шунда гына, Сингапурда биш миллион халык яшәсә, безнең районда, инде әйткәнемчә, 45 мең халык яши. Районның байлыклары күп, ә иң мөхиме, безнең район үзенең тырыш, эшчән халкы белән бай. Дөрес, татар халкы хезмәт сөя, шуның белән көн күрә, балалар үстерә, туган җиренең, милләтенең иминлеген саклый, авылының киләчәген кайгырта. Мамадыш районында 128 авыл бар. Соңгы елларда Фермерлык белән шөгыльләнүчеләрнең саны арта. 49 фермер хуҗалыгы бар. Әм без инде бу фермер хуҗалыкларын төрле программаларга кертергә тырышабыз. Үзегез белгәнегезчә, менә республика, Россия күләмендә шундый программалар кабул ителде хәзер авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерүчеләргә, 10-13 сыер, савым сыер асраган кешеләргә район үзе ярдәм итә. Минем инде шундый ышаныч белән әйтәм, авылларыбыз сакланыр һәм авыл кешеләре үзләренең нигезләрен, үзләренең туфракларын саклар өчен бар көчләрен куярлар һәм балаларын дагын шушы якларга кайтырлык итеп тәрбияләп, үзләренең эшләрен ачарлар дип ышанасым килә. Без бөтенебез авылда, беребез дә беркая китмәдек. Аннан соң авыл кешесе гадиерәк инде барыбер, ул ниндидер Югарылыкларга омтылуны күздә тотмыйдыр дип уйлыйм мин. Ул үз хезмәте белән, үз тырышлыгы белән яшәргә ярата. Шушы ук авылның кешеләре эшлиләр бездә. Монда дүрт кеше эшлибез. Алар барыбер сөенәләр, шундый эш булганына да сөенәләр, чөнки эш белән хәзер Эш белән дә авыр бит инде барыбер. Мамадыштагы кебек шартлар бүтән җирдә мин күрмим. Үзебезнең коллегалар белән сөйләшәбез. Без коллегалар да җыелабыз. Без теге дин өлкәсендә дә ген менә мәчетләр белән дә очрашабыз, күрешәбез, сөйләшәбез. Татар авыллары ныклы нигезле, аларның сагында ислам дине. Әлеге мәчетнең 100 елдан артык тарихы бар. Авыл халкы аңа атап шигырьләр юллый. Аның үткәне авылның үзенә кагыла шул. Азан яңгырый авыл өсләрендә, Нурлы аең балкый ялтырап. Җомга саен сиңа халык килә, Һәрберсенең күңеле яктырак. Авыл халкы яши өмет белән, Киләчәккә карый ышанып. Иман белән үтсен гомеребез, Гөнаһлардан тәмам бушанып.

Авылның киләчәге аларда. Әгәр мөмкинлекләр тудырыла икән, мәктәпләре, спорт белән шөгыльләнер урыннары бар һәм алар гөрләп тора икән, димәк, бу авыл яши, үсә. Түбән Ушма авылы шундыйларның берсе. Яшь үз-үзеңне яклар өчен кирәк. Көрәшче булырга бик яхшы инде. Бик рәхмәт Рифат Мәхмүтовичка. Безгә шундый зур әйбәт спорт комплекс төзегән өчен без монда бик көн саен шөгыльләнәбез. Без яшьләрне биш тармакта, биш юнәлештә Тәрбияләргә тырышабыз. Аның беренчесе, уку булса, икенчесе, аның хезмәт, өченчесе, спорт, дүртенчесе, культура һәм бишенчесе инде безнең дини юнәлештә без шуларны тәрбия алып барабыз. Мамадышта татар мәктәбе эшләп килә. Без кичкә калдык. Шулай да анда чын милләтен яратучы балалар тәрбияләнгәненә инандык. Укучылар үткән көнгә нәтиҗә ясап, райондагы мәктәпләрнең эшен газета, радио, телевидениедә яктыртып бара икән. Нәкъ менә шул иҗат вакытында аралаштык без алар белән. Мәктәп дәресләрдән соң дигән проект кысаларында отылган грант мәктәп медиа үзәге дигән эш тәкъдим итеп грант отты. Шушы грант ярдәмендә Без шушы мәктәп базасында медиа үзәк оештырдык. Монда инде үзебезнең шәһәрдә эшләп килүче 5 мәктәптән балалар җыйдык. Мин киләчәктә телевидениедә эшлим. Көн саен без кружокта мәктәп яңалыкларын язып, гәҗит итеп чыгарабыз, өйрәнәбез, редактировать итәргә төшергән әйберләрне, гәҗитләрне чыгарганда, ну, үзебезнең сүз байлыкларын арттырабыз, гәҗитләр язганда безгә булышалар. Э, без монда төрле материаллар җыябыз, өйрәнәбез, ничек гәҗиткә язырга, ничек дөресләп. Яңа мәктәп булуга карамастан, Үзебезнең традицияләребез бар. Балаларны татар җанлы итеп тәрбияләү төп бурычыбыз. Шуңа күрә үзебезнең яктан чыккан республикабызның данлыклы шәхесләре, язучылар белән еш очрашып торабыз. Дәресләрдән тыш мәктәп программасы нигезендә 24 түгәрәк эшли. Укучылар Мамадыш халык театрына да бик теләп йөри икән. Спутник дип атала анысы инде аның. Алар белән дә параллель эшләп барам. Һәрвакытта да һәр елны яңадан яңа спектакльләр чыгарып, фестивальләргә катнашып барабыз. Безнең театрның э, шәҗәрәсе бар. 17 э, елдан башлана моның нигезе. Монда Касыйм Шамил җитәкләгән иң беренчеләрдән. Ә 69 елларда инде монда бик күп э, ниләр, халык театрын исемен алына. Мамадыш халык театры исеме бирелә моңа. Халык театрында безнең 30-дан артык кеше йөри. Аллага шөкер. Менә шуларга рәхмәтлемен. Мәдәният йортында без театрда карадык, җыр-моң белән янәшә утырдык диясе килә. Чын ихластан яратып яшәүче, иҗат итүче милләттәшләребез белән

Районда бит инде республика, Россия күләмендә даны таралган үзебезнең районда бит Петро бәйрәме үткәрелә бит инде. Моның төп менә безнең куелган максат дип әйтим, монда инде бу үзебезнең гореф-гадәтләрне саклап калу, үзебезнең матур традицияләрне яшьләргә бирү.

Бу гомерләр узар китәр, татулыкка ни җитәр? Бу гомерләр узар китәр, татулыкка ни җитәр? Әйе, тату, мул хөрмәттә яшиләр мамадышлылар. Безнең юлыбыз исә Крәшен Ерыксы авылына. Безнең якларда яратып пешерә торган ризыгыбыз, пирмәнкә. Безгә пирмәнкәне әзерләү өчен ит, суган, борыч, тоз кирәк. Ә камыр өчен инде йомырка, он кирәк, тоз. Хәзер инде пирмәнкәнең тышлыгын әзерлибез. Аңа салабыз су. Сытабыз өч күкәй. Тоз салабыз. Хәм болгатабыз. Хәм он салабыз. Хәзер камырны җәябез. Калынрак итеп җәябез инде, тишелсә, пирмәнкәнең тәме бетә. Хәзер инде камырны кисәбез. Хәзер шуңа камыр камыр исенә ислекне салабыз, итне салабыз. Бөрәбез. Хәзер шушы әзер пирмәнкәләрне

Без аларның дәртенә исебез китеп карап утырдык. Үзләре теккән күлмәкләр, аякларында аякчу, ягъни тула оек та чабата. Ничек саклаганнар да, шулай килешле итеп күрсәтә беләләр. Бу элеккеге аякчуны әни белән бергә суктык. Чабатаны үзем ясарга өйрәндем. Бик батыр булгачын, чабата чыдамыйдыр ие. Киеп йөрим шуларны киеп. Кызык, димәк, чабата үреп карарга да була. Шул уй белән без саубуллашып, икенче йортка киттек. Авылда борынгыдан килгән кәсепләр белән шөгыльләнүчеләр байтак. Менә Степан абый чабата үрүче. Без килгәндә аның серләрен оныгына җиткереп утыра иде. Чабатаны ясап була карама юкәсеннән дә. Карама юкәсе җәйге мәлдә кияргә, әйме? Галуш беләбер ул. Ул тиз тузмый. Ну, йөргәндә инде онсы бар, яныңда иптәш йөргән шикелле, лерт, лерт, лерт, так дитеп таптап тора. Ә, Үзенә үзе. Юкәне юнуы әзерләү материалны, име? Менә шунысы гына озак. Аны бер сәгатьтә кайтарып бетерәсең бер киемне. Билгеле, мин озак уйлап тормыйча, Степан абыйның оныгы урынын алдым да эшкә дә тотындым. Юнасың юкәне, ими әйбәтләп чулкап, менә болай итеп чулкап куясың менә башлар башларын. Тизәр өчен менә монысы тә башлар өчен. Вот. Менә бу башын тоже менә шулай итеп чулкап куясың. Каләм шлагансымы? Әйе, әйе, ва. Ике башындамы? Әйе, әйе, әйе, әйе. Шуннан менә шушылай эшлибез инде голубушка. Менә шулай итеп тотасың, әйме? Әйе. Менә шулай итеп тотасың да, менә шулай итеп. Йомшартасыңмы инде бу? Бу нәрсә дип аталасың? Бусы чушлы дип атала. Чушлы. Әйе. Чушлы. Менә шулай иттерәбез, әйме? Әйе, әйе. Икегә бүклибез. Әйе, әйе. Менә, менә, менә. Давай, давай, менә шулай.

Итек ултарны беләсез? Итек беләм. Ултарныймы? Ултарны да беләм, баса да беләм, ансын өйрәнде, Кукмара өйрәтте. Ул инде 41 елдан чабата үрә. Әби мине сыек чыбыклар белән кыйный-кыйный өйрәтте дип искә алды. Вакыты шул булгандыр инде. Сүз арасында ул минем кулымны кыскан булып көчемне дә сынап алды. Билгеле монда кул көче мөһим шул. Чабата гына димәссең. Ne kadar Урып күрсәтә башлыйм. Менә. Рамонсыз. Давай тып куябыз. Беренче җүкәңез бөтереп салынды менә баштагы, яме. Менә хәзер менә моннан аласың да бу җүкәнең кырдагысын менә болай итеп бөтереп салып куясың. Менә монда монысы белән менә болай бастыртып куясың. Булды менә ул ягың. Менә. Ә хәзер бу ягыннан алып салабыз инде. Хәзер менә монда куябыз инде монда болай иттереп. Менә бу чабата башың үзе була. Аннан шулай иттереп үрәсең инде. Бу чабатаның башын гына шулай үзеңә бәйләп эшлисеңме соң? Әйе. Аннан соң Әйе, аннан соң итәсең, ул бит аерым була. Менә. Ага. Менә без бәләкәй генә чабата башы үрдек. Мин карап кына тордым инде. Әйе, әйе. Шулай да өйрәндем. Шуннан соң инде без моны махсус менә шушындый Калып дип әйтик. Әйе, калып. Махсус калыпка кигертеп, үреп бетерәбез инде. Юк, Беткенчек үреп бетерәсең, аннан соң соң калып калсаң. Аннан соң гына кигертәсең. Как итәккә калып исеңме? Итәк эшләп бетерәсең. Вот нәкъ шул. Димәк, моны кулдан үреп бетерәсең. Үреп бетерәсең дә. Әйе. Аннан соң инде аңа кигертеп җайлыйсың. Матур чабата үрер өчен кешенең күңеле дә матур булырга тиеш. Ложка без запятая. Рәхмәт. Мамадышта безне гел бизәкләр, кызыклы матур сыннар озатып барды. Әллә яз булганга кәефебез күтәренке, гүзәллек эзлибез. Эзлисе дә юк, алдыбызда. Мамадыш халкының тагын бер матур үзенчәлеге бар, су чыганакларын менә шушылай хөрмәтләп, бизәп кую. Чыннан да, бу аларның яшәү чыганакларына хөрмәтләрен, матурлыкны үз куллары белән ясаганы хакында сөйли. Тормыш чыганагы дигәч, тагын бер кызыклы чара хакында әйтү кирәктер. Мамадышта бөтен мәктәпләрдә тормыш дәресләре уза икән. Район һәм республика күләмендәге оешмаларның эшчәнлеге белән танышалар. Бу укучыларга киләчәктә һөнәр сайлау өчен дә кулай алым. Аннан туган ягың, илең турында хәбәрдар булу бик мөһим. Татар халкы, мин аны әйтер идем, ул бөек халык дип. Без үзебезнең динебезне саклап калырга тиеш, телебезне, гореф-гадәтләребезне. Безнең белән башка милләтләр дә горурлана. Шуңа күрә тату булыйк, дус булыйк, бер-беребезне саклап яшиек. Әйе, яшик! Озак еллар бу дөньяның һәр таңына куанып, Ватаныбызның данын күтәреп. Ә чын итеп, үрнәк булып яшәүне без милләттәшләребездә күрә дә, өйрәнә дә алабыз. Рәхмәт сиңа, халкым!